Azul fell-awen, mṛeḥba yes-wen de nouveau ɣer dagi. Aweggiḍ ur nabun ara si le moment. Nusaɣ-d tamussni-nwen, nusaɣ-d les commentaires. Wallahi ar drus i la ttafeɣ, waḥda ɛecra sur 23000 personnes. Yani c'est pas normal. Ilaq ad d-tettakem ismawen, ad d-tettakem ula d kunwi umi iṣeḍḥen, umi nfan yimɣan-agi, ad aɣ-d-tanum sɣur-wen ad d-nemger sya u sya. Akka, ad timɣur, ad tzad tmusni, et surtout pour les étudiants et les chercheurs di ldoman-agi. Atah wagi twalamt, mačči d imɣi, d ṭṭejra neɣ d l'arbuste, ddaw ṭṭejra akka cwiya, s teqbaylit qqaren-as akabar, eh, s taɛrabt ceffala yella daɛni yessawalen-as lkubbar eh, s rumit tezmer ad d-tiniḍ le caprier neɣ ad d-tiniḍ la capre eh, le nom latin la scientifique-ines qqaren-as caparis spinoza caparis spinoza i wigad yebɣan yeɛni ad nadin ad zaden di lecɣal-agi D yiwen n yemɣi wagi yettmačča, yettmačča normal, smeḥet-iyi ɣef yemɣi-agi mačči d imɣi, lmuhim yettmačča, yeṣleḥ daɣenni di la médecine traditionnelle neɣ douce, yesɛa isennanen, yesɛa isennanen, ad tḥadreḍ iman-ik ma ad t-id-tekkseḍ, yelha mliḥ mliḥ.

Euh, et ayen asagi isem-is euh, wigi lfakya-agi lferwi-agi-ines wigi euh, mkul mi meẓẓiyit sɛan lbenna lhan akteṛ fi meqqranen question de goût kan mi kulci s yelha akka même même lan les spécialistes i iferqen wigi i ten-repertoryin cɣel s les calibres

Nniɣ-d daɣen i yettmačča wagi s lḥut, s sardin, ayen yeqqnen akk ɣer lifer n udmar. Nniɣ-d amek ara t-conserviḍ par exemple, cwiṭ n waman, lxell amellal d lemleḥ, alors vinaigre blanc, du sel, de l'eau, normal. Llan wiyaḍ ssexdament laɛni li pla n pizza neɣ n pizza. D wagi yettak vraiment beaucoup l'appétit. Iẓuran-is surtout surtout iẓuran-is lhan mliḥ ad t-ssexdamen ten ssexdamen di la médecine traditionnelle. Lhan mliḥ neɣ wagi au complet yelha i waman n tasa izazzal aman n tasa.

Star-nni neɣ la douleur-nni neɣ la piqûre-nni ad truḥ. Iferrawen-agi ad tent-tezem akkagi neɣ ad tent-tuqmeḍ, ad tent-tmeḥqeḍ. Alors aman-nni ad tḥukkeḍ direct iruḥ star-nni, truḥ la douleur-nni. Euh, acu ad d-nini euh, ayen yanan lmadda yelha-yas, yelha mliḥ mliḥ i iẓerman, yeččur euh, d lsodyum, yeččur d lpotasyum yeččur d lkalsyum eh, yeččur d la vitamin a yelha i lproblem eh, ayen yeqqnen siẓi awi eh, si du sérieux tasa yelha-yas i tasa yelha i liragel-nni, i lidulur n tlawin di la période-nni, la menstruation-nni-nsent. Aṭas i yani i yeksa lefwayed. Nadit anda tufam kkset-tt-id ččet ur ttagadet ara d lfayda yakk d ddwa yakk d ṣṣeḥḥa yakk. Comme dani ttuɣ ur awen-d-nniɣ ara yelha s waṭas

d lxir d yiwen cci d ameqqran euh, la moindre des choses c'est que c'est de tu m'as profutim tissinem lxir a Rebbi tissinem la richesse-agi insa di la Kabylie insa di l'Algérie

d lemḥibba d tayri n teqbaylit n tmaziɣt lpatrimwan-nneɣ ur yettruḥ ara xaṭer aṭas i ixuṣṣen mliḥ mliḥ di lecɣal-agi ma yella wid ixedmen ixmed un vidyu neɣ snat n bad ad iruḥ mi ur iruḥ ara ad itɛemmeq neɣ ad iɛeṭṭel di lecɣal-agi alur ala nekk i yellan ala kenwi i yellan ad nemɛawanet dderk-agi ccɣel-agi